Сәлам дуслар, ничек хәлләрегез? Нәрсәләр шәп ятасыз? Менә ничек инде мартның бүген 15-е. Мартның бүген 15-е. Нәрсә турында гына Сөйләшеп алабыз дигән нигә теге беренче нины караган булсагыз инде теге ни теге курыкмагыз теге бизнес турында сөйләштек бит инде ә хәзер хәзер нәрсә сөйләшәсе килә нәрсә әйтәсе килә дуслар интернеттагы интернетта бик күп блогерлар күп бит инде хәзер бар да шул бизнес турында сөйләйме бөтенесе бит инде бизнес ачылырга тегеләй болай онлайн онлайн эшләргә ди Дуслар, гомумән мин алар белән килешмәсем. Хәзерге көндә, ни, хәзер бөтенләй интернетта, ни, просто интернетта утырган кешеләр бик күп. Алар гомерендә дә бер эштә ачып карамаганнар. Ул инде, как правило, ул теге үзе тотып эшләгән кешенең ни, сөйләменнән үк аны аерып танып була ул. Ә болай инде интернетта, интернетта утырган, алар гомумән теге тозга язмаган әйберләр сөйләп утыралар алар. Тегене ниткән, миллион эшләгәннәр, ике миллион эшләгәннәр, өч миллион, ул андыйлар да бар, сүз юк, алай эшләгәннәр дә бар, мин бар түгел дим. Но күпчелек очракта әкият сатучылар күп дуслар. Шуның өчен сез теге интернетта нәрсә сөйли, теге колагыгызны нитеп, э, теге, теге, не, алай, бөтен нәрсәгә дә ышанып бетмәгез дип әйтер мин. Һәр вакытта үзегезнең башыгыз булырга тиеш. Шуннан бүгенге көндә тагын бит инде основной, зурный, ә, зурный, хәзер бит кешеләр бөтенесе нидә утыра? Сток маркетларда утыра, биткоиннарда утыра. Менә мин ничек дип уйлыйм шуның турында. Дуслар, сток маркетта күп кеше утыра башлаганда, сезгә инде чыгырга кирәк. Обычно бөтен халык утырганда уже инде ул соң дигән сүз. Ә, шулай да әлеге дә баягы нәрсә әйтәсем килә. Мин аны яхшы да аламады дип әйтмим. Ә, анда да эшләгән кешеләр бар, әмма ләкин Дуслар, бөтен йортыгызны, өегезне, соңгы акчагызны беркайчан да салмагыз. Мин әйтер идем, менә әгәр сезнең бар икән лишний акчагыз, әйтик 5000 долларыгыз бар икән, анда инде мөмкин. Ә теге соңгы машинаны сатып, гомумән ул теге казино кебек. Беренчедән, икенчедән аны өйрәнергә кирәк. Сез беркайчан да уйламагыз, менә обычно бит инде ничек, менә вот, менә шундый-шундый кеше шука тым акча эшләгән, шунарда диләр, әйбит. Ул но аны бит беркем белми. Ул аны 10 ел утырган булырга мөмкин. Аңа ул теге шундый шуны өйрәнгән, укыган, 5 ел укыган. Ул теге сез бүген теге акчагызны ыргыттыгыз да иртәгә анда әйбер бер койда да юк, дуслар. Ул бик теге или ул просто удача, или ул анда әйберләр, анда әйберләр бик сирәк дип әйтим. Шуның өчен дуслар өйрәнмичә, белмичә теләсә нинди нигә акчагызны ташламагыз. ә инде теге яңадан әйләнеп кайтып теге әзрәк темадан читкә киттем әлеге дә баягы теге ни бит инде теге менә франчайзинг алырга предлагать итәләр ни әгәр үзегезнең эшегезне нинди дә эшегезне ачырга телисез икән дуслар үзегез белгән теманы гына ачыгыз белмәгән темага акчагызны салмагыз беренчедән вакытыгызны югалтачаксыз акчагызны югалтачаксыз һәм инде теге азак инде аны куып тотырга бик авыр булачак. Шуның өчен белмәгән әйбергә, менә сез, мәсәлән, э, гомерегез буена шөгыльләнәсез кафе инде, бит ресторан, общепит өстендә эшлисез икән, әйме? Сезгә автосервис ачырга мин тәкъдим итмәс идем, дуслар. Менә нинди өлкәдә сез 20, сезнең иң зур э, плюс дип әйтик, ул сезнең тәҗрибәгез, сезнең опытыгыз. Сезгә бит инде 30-40 яшь, сез ниндидер өлкәдә эшләгәнсездер бит инде. Сез ниндидер өлкәне яратасыз. Беренчедән, ул эшләгән эшне яратырга кирәк, чөнки сез аны ачкач, шуның белән яшәргә туры килешә. Мәсәлән, күпчелек, мин, мин теге общепит булганда инде ресторан турында сүләргә, сөйлим. Чөнки ул ул мине мин бик яхшы беләм. Ресторан эше дуслар гомумән ул белмәгән кеше ресторан ачса, һәр вакытта ябылачак. Күпчелек очракта ябылачак. Ни өчен дигәндә, ресторан ул монда бәләкәй генә бер хата, ул аны нитми. Кичерми ул аны хаталарын. Шуның өчен дуслар ресторан эшенә керер алдыннан Әгәр үзегез белмәсәгез, бик яхшы поварыгыз булырга тиеш. Булмаса инде, дуслар, бик каты уйлагыз. Әй, менә чынлап әйтәм, миңа шалтыратыгыз, мин сезне уговорю. Мин сезнең э, акчагызны акчагызны кире кире кайтарырга ярдәм итәчәкмен. Шуның өчен, дуслар, э, нәрсә әйтим уңышлар нәрсә нәрсә эшләсәгез дә уңышлар но шулай да кыюлыгызны югалтмагыз һәрвакытта кыю булырга кирәк тагын бер сезгә бер бүлек рәхмәт пизбургтан кайнар сәлам